Love More Majaivana anobhilivha kuti Kadee akava a more successful artist Kadee aiimba neShona sezvaiita vamwe vake vana Marco Sibanda nevamwe vaimbi vechiNdevere vaizama-zama kuimba neShona. Majaivana anobhilivha kuti success yeartist muZimbabwe is based on tribal lines. Kana iri first time yako kuva pano, zita rangu ndinonzi Donvet Shaora and please do subscribe to our channel and ring the notification button kuitira kuti patinoposta next time zvioneta umwe vashoma kuona video redu and also please tell us umwe artist watinokwanisa kucover next time kuitira kuti atinouya tinouya nezvinhu zvaunenge uchifarira pachifitifitti chepafoni mugore ra2000 love moma jaivan akatanga kuona sekuti zvemusic hazvichisina pundutso muupenyu hwake sekuti akatanga kubhilivha kuti success yeartist muzimbabwe iri based netribal line zvichienderana nekuti ari kuimba rurimi rwipi muzimbabwe and anoona sekunge eh, success yaiitwa nemamwe maartist vechindevele asi vaiimba neshona zvakaita sana mako sivanda yaibatsiridzwa nekuti vaiimba nerurimi rwainzwisisiwa nemunhu wese ah, munyika yezimbabwe so akanga akuona kuti mamwe maartist ari kuimba neshona kana kuti maartist ari kuimba nerurimi ruri kunzwisisiwa nemunhu wese akanga ava more successful zvakava kumupusha kuti ainge achizama kubuda mumusic industry lakumo majaivhana achitaura pane rimwe documentary napride vongani wezasi sewide vanoita madocumentary anowanika pano payoutube lakumo majaivhana anoti kanga kasiri kekutanga muna 2000 paakatanga kufila kuti zvekeriya yemusic hazvisi zvake dzimwe dzenguva ndozviri kumudzosera kumashure anobhilivha kuti muna 1993 pakafa e, munhu aimuridzira madrums munhu aimuridzira abes uh, guitar e, pakatanga kunetsawo chirwere chemukondombera anofila sekunge akanga akuona sekuti pamwe upenyu hwake hwava pariski sekuti vaimbi vazhinji panguva iyoyo vanga vakufa nechirwere chemukondombera saka izvozvo ndo zvakatanga kuita kuti afile sekuti zvemunyuzic hazisi zvake tichizonouyawo kunana 2000 Mugore ra 2000, Tymon Mabaleka akanyengerera Lovemore Majaivana kuti aproduse one last album. Eh, asi Lovemore Majaivana paakazobvuma ipapo, akabudira pachena kuna Tymon Mabaleka aishandira kuZMC kuti aiwa, maybe language yandiri kuimba nayo ndiyo iri kuita kuti ndisawane mafortunes akawanda mumusic industry zviri kuita vamwe vese ava sekuti ndikatarisa maprofits angu ndichitarisawo nemaprofits evamwe vanoimba nerurimi rwechishona zviri kuratidza kuti pane kamusiyano kakanyanyisa sekuti vari kuimba nerurimi rweshona vari kuwana more uh, money as compared to me ari kuimba nechindevele eh, zvinoita uh, kuti zvive izvo zvakaita kuti alengelenge kuzoramba achiita zvemumanzi lakumwe majaivhana achitaura napride vongani wezazi sewid anoti oho tingangotiwo zvedu music yangu yanga isiri beta kudarika imwe music yaiimbwa neshona asi Eh, zvinondishamisa ndezvekuti ndikaenda kunyika dzakaita sana denmark vana sweden vana england ndinozadza mavenues patine tichiridza ikoko as compared to kana ndadzoka kuno kuzimbabwe nyangwe ndichitarisa kuti nyangwe ndichipefoma ndiri mubulawayo chaimo ah, munonzwisisiwa language yangu handizadzi semakombe ero andingaite nemazadziro andinoita kana ndiri kudzimwe nyika dzakaita sana england dzakaita sana sweden dzakaita sana denmark and also he was saying uh, kuti nyange pandinoenda ndichinoimbira uh, muharare chaimo handizadzi as compared to mazadziro andinoita ndiri kune dzimwe nyika zvakazoita kuti atange kubhilivha uh, kuti success yemusic muzimbabwe is based on tribal lines Achitaura mudocumentary rimwe chete iroro, Love Mumajaivana akati kanga kasiri kekutanga zvinhu izvi zvichiitika zvekuti success yeanything ah, munyika yezimbabwe iri based mumatribal lines anoti izvoni handioni pane chichachinja and also akanga akuti nyange tichitarisa situation yemaartist muzimbabwe tinoona kuti situation yanga yavapo panguva iyoyo yanga isasatendere kuti munhu akwanise kusustaina a good living and a good life achi Besane music only as a career so akatanga kuita venture into business uh, ideas business uh, ventures dzanga dzakumubatsira zvinoita kuti iye azosiya uh, kuita zvemumhanzi and tikatarisa last album rake isono sami tikada kuteerera nziyo zhinji dziri ipapo eh, dzinoratidza kuti mukomana uyu hanti murume uyu anga ava panguva yekugunun'una nekusada kuramba achienderera mberi nemumhanzi tikatarisa imwe nziyo inonzi iyi Angela Mali iri paalbhamu iroro reIsono Sami tinoona kuti iye akanga akutsutsumwa achiti ehe ndiri kugara kuno kuharare asi handitorina mari yekuti ndikwanise kudzokera akuzonogara kubulawayo ndikadzokera ndinodzokera ndinei chinoratidza kuti kwanga ndiri andanga ndichishanda tikatarisa mualbhamu iroro isono sami ra 2000 ndoro last albhamu rake paive netitle track yainzi isono sami and patag to track iyo tinonyatsoona kuti kuti aiwa murume anga akunyanya kucomplaina and ukatarisa that track is politically charged uh, because ainyanya kuadressa issue yemarginalization yecertain communities necertain languages uh, muzimbabwe and also tikatarisa aicomplaina also to his own people vechindevele achiti isono sami ikuva unzwa ngendava zvichireva izvo nekuti pane vanoziva history vanoziva kuti king zwangendava ndiking vanga vakangoda kuitwa saking mzilikazi asi pakauya king mzilikazi vakauya vakagarira muno muzimbabwe and king zwangendava vachibvawo kuzululand ikoko vakauya vakaita seto mumalawi and also iye ndokwaaibva he was a descendant of King Zwangendaba and also his family nevabereki vake vakatobva kuMalawi ikoko vachiuya kuzogara muno muZimbabwe iye kwaakazobarirwa kuGweru saka panzi iyoyo aizama kuti pamwe hamundidi nekuti ndinobva kuMalawi eh, kuna King Zwangendaba eh, or kutribe yaKing Zwangendaba sasong iyoyo inonyanya kuexplain again His grievances kune vanhu vechindevele vanga vaichiti akaenda kunoita mashows kunzvimbo yebulawayo vanga vasingauyi achiti vari kumusarudza nekuti anga asiri descendant yaking mzilukazi kana kuti king lobengula aive descendant yaking zwangendava vanowanikwa tribe yavo kuMalawi. Lovemore Majaivana akazvarwa achinzi Lovemore Chuma mugore ra 1954 ah, musi wa 14 December. Akazvarwa nevabereki sematauro andamboita vaibva kuMalawi ende baba vake vaive preacher ende zvinoratidza kuti iye ava kufolowawo ah, mafustep ababa vake sekuti iyewo ava preacher. Baba va Lovemore Majaivana ah, vakafa neka accident mugore ra 1974 e, vachibvawo kune imwe nzvimbo e, yavainopricha ipapo e, mugweru and love moma jaivan akuita seakufolowa mafootstep ababa vake the reason why again ava kuramba kudzoka mumusic industry and vaimbi vazhinji vakaita sana thomas mapfumo vakambotozama kuita reach out sekuti vari munyika imwe chete uh, kuunited states ikoko vachiti ngatidzoke tiite zvemumangoma zvemumanzi asi iye anoramba achiramba Lovemore Majaivhana anopa credit hombesa kuna mai vake sekuti anoti nziyo zhinji dzaaiimba panguva iyoyo aidziwana kuna mai vake vachiti kana vachingoimbawo vari pamba zviya iye aizodzitora odzivandudza odziisa pamarecords and also anotaura kuti nguva yavo yaakaspenda namai vake vanonzi manyati eh, paakazoshaika baba vake paakaita move back achinodzokera unogara munzvimbo yemuzilikazi kubulawayo anoti nziyo zhinji dzaiimbwa namama vake nyange vari pamba panguva yekusuwa iye aizodzitora ongozodzivandudza ozodziimba akadzisa magitare ende zvinoratidza kuti inspiration yenziyo dzake zhinji yaibva kuna mai vake and also anotaura kuti nziyo dzake dzizhinji dzaive dzekuticha dzaive dzekucomforta vanhu and also dzaive nziyo dzaibvisa stress yevanhu vazhinji sekuti iye kwaaitodziwanawo eh, kuna mai vake vaidziimba as a way of trying to uh, comfort herself kubva pakashaika baba vake mugore ra 1974 zvemumanzi akazvitangira munzvimbo yebulawayo asi anoti pandaiimba ndiri mubulawayo ndichipefoma mubulawayo mari yanga ichiwana mubulawayo yanga isina kuwanda asi achizotarisa kune mamwe maartist akamuinspire vakaita sana thomas mapfumo vairidza vari kuharare eh, zvinoratidza kuti zvainge zvichifamba plus anoti magroups ainyanya kuimba ari mubulawayo vaiimba music ye yemacoral ye ah, or yemagroups anoimba pasina ah, mabendi kumashure vanoita maacapella vaya iye aida kuvandudza music yembaqanga eh, zvakaita kuti amuvhe kubva akubulawayo achizoenda kunogara kunzvimbo yeharare achisvika kuharare haana kungosvika achiita zvake ega aiwa akasvika akajoina egurupu rainzi jobs combination vazhinji vanoziva kuti gurupu iri ranga riri gurupu rakafomewa nabusinessman ainzi job kadengu panzvimbo yavaipefumira iyoyoyo yaive ah, nzvimbo yajob kadengu ende maartist vakawanda sana fanyana dube vaiimba kujobs combination iyoyo ndo vakaitanga kufoma group iroro jobs combination and jobs combination iyi ndo yakazoshipa uh, future ya uh, love more majaivana mune zvemumanzi sekuti ndo nzvimbo yaakaimba nguva zhinji ari achizobviswa kugroup ikoko uko vatadza kuwirirana zvakanaka iye ndo paakambotanga kunoshanda uh, pa eh, company yaiita zvemukaka tinoziva iri dairy board and aiita sekuti ndiye aiita zvekukama mombe pakambani uh, iyoyo adzokera kubulawayo ndipo paakazonosangana nevamwe vaimbi vairidza vari kunzvimbo yevictoria falls vakabatsirana vakafoma bhendi ravo rainzi zulu band and vafoma band ravo rainzi zulu band first breakthrough song yavo yakava muna 1979 ah, kubva paalbum rinonzi istimela ende pabva paalbum rinonzi istimela irororo pane song yainzi amatamasanqa imvulile ndo song yakakwanisa kuita kuti atange kuita breakthrough into the industry ende pasong iyoyo ainyanyotaura nezvekuti eh, ndine shungu dzekuzotengawo imba ndine shungu dzekuzotengawo mota ndine shungu dzekuzoitawo zvinhu zviri nani muupenyu hwangu eh, zvichibva pachipo changu and tikada kutarisawo iyoyo song ndiyo song yakazoitawo yekutanga yakaita breakthrough from that album isitimela yakazoitawo kuti akwanise kutanga kutengawo imba yake yekutanga ah, vanhu vafarira nziyo iyoyi ichiridzwa eh, kumaradio station sekuti ipapo akanyatsobuditsa zvese zvaive mumwoyo make shungu dzake ende mwari vakabva vamudeera vakanzwa vakamupawo eh, zvese zvaaishuvira zvikabudirirawo kubva panzi yeyoyo inonzi amatama sanqa ivulile love moma jaivhana anoti haaoni kune hope for mamusicians muzimbabwe sekuti anoti its because hakuna strong union inoimiririra vaimbi and anoti izvoni in most cases panosarudzwa union iyoyo leader anenge aripo isedha vanhu vazhinji havamufariri or panoita something achinoita get in the way chobva chakanganisa union iyoyo kuti ienderere mberi ende zvinova zvinozokonzera kuti pasave nestrong union inomiririra vaimbi kuti vawane zvavanokodzera especially kubva kumamwe mabodies akaita sana uh, eh, national arts council zimbabwe akaita sana zimura eh, because hakuna vanonyanya kumiriririra vaimbi in those unions and anotaura kuti kana zvikangoramba zvakadaro haticharamba tichikundwa nenyika dzakaita sana nigeria dzinyika dzakaita sana south africa nekuti ikoko kune mastrong unions anotoenda even kugovernment kunokumbira um, zvinhu zvinoita kuti vaimbi vakwanisike kubatsirika and also eh, magovernment edzimwe nyika anotoita chip in into the art sector vachitosponza even macollaborations nemamwe maartisti mahombe edzimwe nyika saka anotaura kuti kana pasina machanges akadaro ticharamba tichingowisha kuti kadai music industry yemuzimbabwe yakura yakwanisa nekusastena vanhu munyika yedu yezimbabwe tichidaro ndopatinoona kuti izvi ndozvimwe zvezvinhu zvakakonzeresa eh, kuti love moma jaifan azosvika pakuti aiwa ini zvemumhanzi rega ndiyenge mabhutsu ndisiyane nazvo ndiite zvimwe zvebhizinesi kana kuita zvekupesiwa napreaching sezvaiita baba vake uku ndokupera kwevhidhiyo redu nhasi if it was your first time being with us please munosiyawo comment mucomment section kana yanga iriwo First time yako kuona video redu please munosiya malike musubscribe moringa the notification button kuitira kuti next time patinoposta unokwanisa kuonawo um, eh, video redu and also eh, do utilize the number in the description and also iri kushowa pascreen apo kana muchida uh, mabrand partnerships kana muchida even kuti sponsawo kana muchida kuitawo madonations and also any other thing achamungakwanisa kubatsira and isusu tinoitawo music recording tinoitawo maadverts tinoitawo zvimwe zvese zvinoitwa padandemutande reinternet fanhasi tinoti tosangana next time